dwi wedi bod yn beirniadu un o'r cystadlaethau i bobl sy'n dysgu Cymraeg. A'r dasg oedd i siarad am bwnc llosg, a da iawn gweld bod y Steddfod wedi gofyn am dasg lle mae rhaid i bobl siarad. Dyna beth sy'n bwysig Wedi'r cyfan. Cawson ni bobl o bob oed yn cystadlu, oedd yn hyfryd. A'r dasg oedd trafod unrhyw bwnc llosg. Felly, dyma'r enillwyr. Yn gynta mae Alan, oedd wedi trafod y y penderfyniad i gau Ysgol Gynradd Abersoch. Yn ail mae Keira Jones, oedd yn trafod dysgu Cymraeg. Ac yn drydydd, mae Katie O'Keefe, sy hefyd wedi siarad am ddysgu Cymraeg a'r hawl i bob plentyn gael dysgu. Un tip, falle, os ydy pobl eisiau cystadlu eto, yw cadw at y dasg, pwnc llosg yw'r dasg, felly ro'n i'n disgwyl clywed am bwnc llosg, ddim am lawer o bethau eraill ym mywydau pobl, ond diolch i bawb am gystadlu, oedd y safon yn wych ac mae wir wedi codi fy nghalon. Ond cyn mynd, dwi hefyd eisiau dweud diolch yn fawr iawn i'r criw ffantastig yn y Rhondda sy'n cynnal yr Eisteddfod yma. Hwyl fawr! Shwmae, Kate O'Keefe ydw i ac rydw i 15 oed. Rydw i am mlwyddyn deg yn ysgol uwchradd Pen y Dre ym Myth y Tudful. A dweud y gwir wedi i wrth fy modd gyda'r ysgol achos mae pob dydd yn wahanol ac wedi mwynhau dysgu pethau newydd. Yn yr ysgol fy hoff bynciau ydy Bioleg, Drama ac Ymarfer Corff. A dweud y gwir rydw i'n hoffi gadw'n haeni ac rydw i'n hoffi pob math o chwaraeon. Fy hoff chwaraeon ydy pêl-rwyd. Roedd hi'n orff modd gyda'r Felroed achos roedd hi'n gystadleuol iawn. Roedd hi'n chwarae yn y tîm ieuenctid ac roedd ni'n chwarae yn y gynghrair eu pedw saith dîm. Dydyn ni ddim wedi colli un gêm am dair mlynedd! Fy hoff tîm pelroed ydy Celtic, Draga, Dregau Celtydd a fy hoff chwaraewr ydy Chelsea Lewis achos mae hi'n dalentog iawn a thal fel fi. Rydw i'n aelod o'r Crew Cymraeg yn yr ysgol. I fod yn onest mae'n llawer o hwyl ac rydw i'n falch i helpu datblygu yr iaith yn yr ysgol a'r gymuned leol. Hefyd, rydw i wedi cystadlu yn Eisteddfodrwydd am flynyddoedd ers bod yn yr ysgol gynradd. Rydw i'n mwynhau mynd i'r Eisteddfod bob blwyddyn achos mae'n ddiddorol, cyffrous ac rydw i'n dwli o ddathlu Gymraeg a diwylliant Cymru. Rydw i'n hoffi perfformio, yn enwedig actio, ac mae'n ffordd ffantastig i wella fy sgiliau cyfathrebu yn y Gymraeg. Ar hyn o bryd mae criw ohonom yn yr ysgol yn gweithio gyda'r Urdd i sefydlu Clwb Chwaraeon Cymunedol a Gaefa Pobl Ifanc ledled Merthyr. Byddwn ni'n rhedeg y clwb a bydd yn fenter gwych er mwyn magu hyder plant cynradd ac uwchradd sy'n dysgu Cymraeg yn yr ardal. Ar ôl gadael Pen-y-dre, hoffwn i astudio Bioleg, Cemeg a Chymraeg Lefel A. Yn y dyfodol, hoffwn i fod yn feddyg a defnyddio Cymraeg o ddydd i ddydd yn fy swydd a bywyd cymdeithasol. Rwy 'di meddwl ei bod yn eithriadol o bwysig i ni gyd allu siarad Cymraeg yng Nghymru. Rydw i'n teimlo'n gryf y dylai bob plentyn gael y cyfle i ddysgu y Cymraeg a'r Saesneg ym mrygol ym mhob ysgol gynradd yn Nghymru. Yn fy marn i, bydd hyn yn gam mawr tuag at nod Llywodraeth Cymru yn ffilon o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Helo, Keira Jones ydw i, rydw i'n 16 oed a dwi'n byw yn Merthyr Tudful. Ar hyn o bryd, rydw i'n astudio yng Ngholeg Merthyr ym mlwyddyn deuddeg i astudio Lefel A Cymraeg. Rydw i'n yr unig berson yn fy nailu i deall a siarad Cymraeg a person cyntaf i astudio Cymraeg ar gyfer TGAU a Lefel A. Penderfynais i i ddysgu Cymraeg achos rydw i'n dwlu ar y pwnc yn yr ysgol o oedran ifanc. Rydw i'n credu bod dylen ni gyd gallu siarad i'r iaith yn rhugl. Dysgais i Gymraeg i gyd trwy fy mlynyddoedd ysgol, trwy fy ngwersi a sgwrsiau gyda fy athrawon. Hefyd, rydw i'n gallu ehangu fy ngaifer trwy gystadlu yn yr Eisteddfod ers Blwyddyn Saith. Yn ddiweddar, rydw i wedi bod yn mynychu Caffi Siarad Cymraeg, yn fy i frecwast bob hanner tamor gyda fy nosbath lefel A Gymraeg, a mynychu gigs Cymraeg fel Cizzy Crawford yn fy nhref leol. Rydw i'n teimlo'n falch fy mod yn gallu siarad i'r iaith yng ngwlad. Trwy gael lefel A, rydw i wedi cwrdd â ffrindiau newydd, a rydw i'n credu fy mod wedi ehangau fy opsiynau gyrfa. Rydw i'n defnyddio Cymraeg bron bob dydd nawr. Rydw i siarad yr iaith yn y caffi Cymraeg newydd yn fy nwy, hefyd gyda'r dysgwyr hyn o Gymru a gweithiwr Caffi Cymru. Ar gyfer yn y dyfodol, rydw i gobeithio i gadael coleg gyda graddau uchaf a mynd i'r prifysgol. Hoffwn i i astudio seicoleg droseddol, ond gallu i ymgyfori sgiliau dwyieithog i mewn fy cwrs ar gyfer yn y dyfodol.

Ac felly o'n i'n jyst isio dweud fy naid amdano fo, a hynny yw bod Cyngor Gwynedd yn cynllunio i gau'r ysgol gynradd yn Abersoch yn ym Mhenrhyn Llŷn ar ar ddiwedd y flwyddyn. Wel, ocê, y peth sydd wedi digwydd yw bod y nifer o ddisgyblion yn yr ysgol wedi gostwng dros y blynyddoedd o achos y sefyllfa tai. Mae llawer o bobl cyflog wedi symud i mewn i'r ardal, o Loegr gan fwyaf, i ymddeol neu i brynu tai haf, a nid yw pobl leol yn gallu fforddio byw yn yr ardal mwyach. Felly mae, mae, mae, mae, mae'n lladd y gymuned, achos nad oes digon o blant yno mwyach. Ac hefyd, Nid yw llawer o'r o'r mewnfudwyr yn yn mynd i'r drafferth o o o ddysgu'r iaith, sy'n golygu bod yr holl le wedi dod yn gyrchfan gwyliau Saesneg. Ond, o leia', efo ysgol Gymraeg yn y pentre', roeddech yn meddwl bod 'na obaith o bwynt cychwyn i ailadeiladu cymuned Gymraeg. Dwi'n gwybod bod y niferau'n isel iawn ar hyn o bryd, dim ond saith neu wyth o ddisgyblion, a dwi'n gallu gweld pam gallan nhw ystyried nad yw hynny'n gost-effeithiol. Maen nhw'n swnio am arbed 100,000 o bunnoedd y flwyddyn. Ond y ffaith yw bod y cyngor wedi bod yn codi treth cyngor dwbl ar dai haf ers ers mis Ebrill eleni. Nawr, dwi'n gwybod mai dadgalonogi tai haf yw yw amcan hyn yn yn y tymor hir, yn lle codi adi- arian, ond am rŵan, mae gynnon nhw'r arian hwn, maen nhw jyst yn anfodlion i'w wa- anfodlon i'w i'w wario ar y ar yr ysgol. Ac hefyd, gan gair ysgol, mae'n golygu eu bod nhw'n ddweud, ar ddiwedd y dydd, nad yw cymunedau'n gallu dibynnu ar i'r cyngor sefyll i fyny amdanyn nhw, sydd yn wirioneddol drist. Maen nhw jyst yn lladd y cymuned yn gyfan gwbl. A dydy'r Cyngor hyd yn oed ddim wedi rhoi ystyriaeth deg i'r opsiynau eraill sydd ar gael iddyn nhw. Naill ai, sori, naill ai ffederasiwn neu ysgol aml-safle, er bod dyletswydd gyfreithiol arnyn nhw i wneud hynny. Nes i weld copi o lythyr gan um, Fred Francis o Gymdeithas yr Iaith i'r cynghorwyr i gyd, a, a wnaeth y pwynt hwn yn glir iawn. Mae mae e'n lythyr yym i'w weld ar ei ar ei gwe- gwefan nhw os os os is- yym os 'dach chi isio ei ddarllen. Wel wel wel pwyntiodd o allan hefyd bod yr adeilad yn cael ei ddefnyddio gan gylch mei- meithrin a chylch Tŷ-a-Fi hefyd, fel eu bod nhw'n mynd i orfod yym symud allan hefyd. Wel, ocê, dwi ddim yn byw yn yr ardal fy hun, nag yng Nghymru o gwbl a dweud y gwir. Ond mae'n eglur ar sail adroddiadau bod bod pobl leol yn wir yn erbyn cau'r ysgol. Dwedon nhw felly mewn ymateb i'r yym ymgynghoriad gan y cyngor, ond mae'r mae'r cyngor jyst wedi anwybyddu yy canlyniad canlyniadau'r yym ymgynghoriad ac ac mae'n jyst teimlo fel bod Aber Soch wedi cael ei cholli yn y bôn. sydd yn dorcalonnus. Felly, y gobaith ola' yw bydd llywodraeth, llywodraethwyr yr ysgol yn mynd i apelio at Lywodraeth Cymru ac um, mae'n rhaid i ni obeithio y bydd y penderfyniad gwael hwn yn cael ei wrthdroi gan hynny. Wel, dwi wedi dweud digon dwi'n dwi credu. Uh, diolch a, a hwyl.